буенча һәм башка-башка бик күп мероприятиеләр буенча барыбыз да катнаштык. Беләсез, менә иң мөһиме шушылар. Монда бик зур хезмәт куелды безнең хезмәткәрләр тарафыннан. Ул сайлауга кадәр, сайлау вакытында һәм сайлаудан соң була торган өч этапта торган мероприятиеләр, бар буенча бик күп хезмәт куелды һәм безнең уңышларыбыз әйбәт. Безнең нинди дә булса теге нарушениеләр, общественный порядка, происшествиеләр, чпулар булмады, без аны булдырмадык. Рәхмәт, әлбәттә, безнең Артем Валерьевич Касакуринга. Без инде башка елларны ике, өч участокка бер хезмәткәр куяйк, ничек тә чыгаек положениедән. А быел ул безгә дополнительный кешеләр бирде һәм шул кешеләр белән һәрбер участокта сотрудник булып, һәрберсенә хезмәткәр булып, матур гына итеп эшне башкарып чыга алдык. Һәм киләчәктә дә менә шушы задачаны шундый формада үткәрергә дигән план бар инде.

Әйткәнемчә, инде менә егерме нче ел безнең әзрәк, без уйлаганга караганда авыррак килеп чыкты бит. Без уйламаганда килеп чыккан шушы коронавирус инфекциясе, менә шул авыртуы бик күп безнең юнәлешне, эшебездә үз юнәлешен кертергә, профилактика белән эшләргә мәҗбүр итте. Һәм без бу эшне җиренә җиткереп башкарырга тырыштык. Инде иң башта, хәтерлисездер инде, май-июнь айларында смс-калар белән башлаган идек без аны, кешеләрне бөтенләй чыгармыйча. Аннан инде әкренләп-әкренләп индивидуальная защита, антисептиклар, септиклар, дистанцияләр, режим работалар, һәрберсен тикшереп, бик зур хезмәт куелды. Һәм безнең бу мөмкингә 1334 административ протокол төзелде шушы көнгә. 1334. Бу бик зур саннар. Башка районнар белән чагыштырып караганда да бу зур. Аның кайберләре инде менә 100 дә уникесе повторно соверша иткән. Алар алар буенча протоколлар төзелеп, аларга штрафлары билгеләнмичә күбрәк. Шул вакытта инде 545 кеше чит илдән кайткан, шушы чорда 545 кеше и 561 контактированный бар. Боларның һәрберсенә безнең сотрудниклар, хезмәткәрләр барып, аларны тикшереп, алар белән матур гына эшләп, аларга үзебезнең требованиеләрне, санитарный требованиеләрне җиткереп, Алар белән нинди дә булса профилактика эше башкарылды. Шулай ук инде безнең информация, радио выступлениелар, газетларда, инстаграмнарда без инде аны атна саен куябыз, атна саен кешегә җиткерәбез. Вроде бы бик күп хезмәт куелды, но шулай була карамастан, көн саен, мин көн саен иртә баштан рәсми рәвешкә докладывать итәм, иртәнге план йортыда. 5-6 кеше ким дигәндә барда протокол төзелә. Барында гына нарушениелар бар, казаныштан каршы кайбер кешеләр әле һаман тагын Бу әйберне до конца аңлап бетермәделәр, һаман да гына әле кешенең сознаниесенә барып җитә алмый дип әйтәсем килә. Менә мин буквально өченче көн сөяктән чит илдә яшәүче кеше белән, ул әйтә, Германиядә яши инде бу кеше. Подъезддан чыктым да, төшеп барам подъезддан, ди, күрше күреп алды, ди, А что ты себе позволяешь, дип әйтә, ди, эт итеп сүкте, ди. То есть кешеләр үзләренә үзе уже замечание ясыйлар. Менә аларда уже ни дәрәҗәгә килеп җиткән. Ну, киләчәктә бар бездә дә шулай булыр дип уйлыйм мин, чөнки күрәсез, инде үзгәреш бик зур, күбрәк инде барсы да менә маскаларда йөриләр, требованиеләрне башкарырга, үтәргә тырышалар. Инде основном это уже сделано, бер 90-95 процентын наверное. Ә калган биш-ун процентын, беләсез инде, основном халык булырга тиеш пространство да открытый, һавада булырга тиеш. Инде без менә булган мероприятиеләрне дә, менә Яңа елларны да күрәсез, нинди итеп үткәрдек. Барсы да тышта, һавада кислород суласыннар, теге общий ирешә утырулар булмаска тиеш. Инде каждый суббота, менә президент каршында совещание була, каждый суббота без анда катнашабыз менә. Каждый суббота бер вопрос, основной вопрос булып керә менә шул коронавирус инфекциясе белән көрәшү. Тик торганда гына куелмаган бит президент уровеньга карагыз сез. Татарстан Республикасы президенты каршына куела шушындый вопрос. Шулай булгач, менә без бу задачаны үтәү өстендә, куелган задачаларны үтәү өстендә эшләргә тиеш булабыз. Башка пока әллә нәрсә башка не придумано, бар менә хәзер спутник дигән вакцина кадаларга тиеш дип әйтәбез. Ничек булыр, кайчан булыр, әле покага без аны белеп бетермибез. Шуңа күрә халыкка иң дөресе шушы булачак, бүгенге көндә профилактика, аңлату эшләре, пока менә безнең яктан шушы протоколлар төзү, профилактика, аңлату эшләре. Инфекция белән бәйле хәбәрләр кергән. Менә шуның белән генә Ишмур Галиевичка җиткән ул. Ә болай инде без аны анализ ясадык, ул алдагы еллар белән бер тирәдә баралар. Шуның өч суткасында 2922-се, ягъни 95 бөтен уннан алты проценты тикшерелгән, өч сутка эчендә. Ә кайберләре ун суткага, утыз суткага җиткерелгән, монда инде каядыр ревизия үткәрелә, башкасы үткәрелә. Болар, әлбәттә, барсы да прокурор белән согласован, не согласованный, бер генә материал да аны юк.